नेपाल मण्डलक नेवार नरेशकृत नाट्यकृति ओ गीतिकाव्यक पाठगत विमर्शक परिप्रेक्ष्यमे प्राज्ञ डाक्टर रामावतार यादव सर नमस्कार हमरा तऽ एहन अवस्था अइ जे हम किनको आदरणीय अध्यक्ष महोदयो नहि कहि सकै छी से अवस्थिति हमरा लेल विद्यमान अछि तैँ हम सोझे विषय वस्तुपर जायब विमर्श फाउंडेशनक अध्यक्ष महोदयके हम धन्यवाद देबऽ चाहबनि जे ओ एहन कार्यक्रम कयलनि हमरा आमन्त्रण कयलनि ताहि लेल विशेषतः धन्यवाद आ हम एक प्रकारके अंग्रेजी भाषामे कहबै तऽ वार्निंग दऽ रहल छी जे एहिसँ पहिने जे जतेक रसक निष्पत्ति भऽ चुकल अइ चाहे ओ शुरूके सेशनमे हुए या बादमे हुए हम कनेक शुष्क विषय लऽ कऽ आयल छी ताहि लेल हमरा माफी चाही लेकिन आवश्यक अइ शुष्क विषय दऽ गप्प करबाक शीर्षक कहि देने छथि तैँ हम सोझे आगाँ बढ़ै छी आ नहि तऽ एक बेर हम फेर शीर्षक सुना दै छी मध्य मैथिलीक सहायक क्रिया रूप सहायक क्रिया भेल जकरा अंग्रेजीमे ऑक्सिलियरी कहै छै अपने सब इंग्लिश बी एम वाज आर ई सब जे अइ तकर मैथिली भाषामे मध्य कालमे मध्य मैथिलीमे की रूपिम तत्व सब छल नेपाल मण्डलक नेवार नरेश कृत नाट्यकृति ओ गीत काव्यक पाठगत विमर्शक परिप्रेक्ष्यमे टेक्सचुअल हिस्ट्री टेक्स्ट देख कऽ हम अपने लोकनिके आग्रह करब जे ई स्वरूप विद्यमान अछि ताहि भित्तिपर अखन वर्तमान मैथिली व्याकरणक सहायक क्रियाके निर्माण भऽ रहल अछि से हमर आग्रह रहत हम अपन पाठन शुरू करै छी मै नहि सुनाइए

वैज्ञानिक भाषिक वर्णन-विश्लेषण प्रस्तुत करब अपरिहार्य अछि। तत्वतः एहि आलेखक अभीष्ट काठमाण्डू स्थित नेपाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमे अनुरक्षित मैथिलीक बहुमूल्य, हस्तलिखित पाण्डुलिपि सभमे अभिनिहित वा अन्तःस्थापित पुनः प्रापणीय ज्ञानक उत्खनन, तत्सम्बन्धी नव नव ज्ञानक सृजन एवं विश्लेषण तथा जनमानसमे ताहि ज्ञानक सफल विकीर्णन करब अछि सङ्गहि यही नव आ पुनः प्रापणीय देशज ज्ञानके जकरा अङ्ग्रेजीमे इंडिजिनस नॉलेज कहै छियै वैश्विक स्तरमे प्राप्त ज्ञान सङ्ग अर्थात ग्लोबल नॉलेज सङ्गे अन्तर सम्बन्धित करैत अतीतक ज्ञानक साहाज्यसँ जे एहिसँ पहिनेके सेशनमे अपने लोकनि सुनलहुँ अतीत द अतीतक ज्ञानक साहाज्यसँ भविष्यक कुशल व्यवस्थापन करैत अन्ततो गत्वा नेपालक सांस्कृतिक भाषिक ओ बौद्धिक उन्नयनमे सम्बल प्रदान करब सेहो अछि परञ्च वर्तमानमे एहि आलेखक प्रतिपाद्य विषय नेपाल मण्डलक नेवार नृप लोकनि विरचित मध्यकालीन जे सोरह सय सँ लऽ कऽ सेवेन्टीन हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन धरि पृथ्वीनारायणके आबऽ धरि मैथिली नाट्यकृति ओ गीत काव्यक प्रकाशित पाठ सभमे प्रयुक्त सहायक क्रियाक विविध रूपी तत्वक सम्यक विवेचन करब अछि। एहिसँ ई पता लागत जे यही ई ई ई ई सहायक क्रियासभक पहिल प्रयोग मध्य मैथिलीमे कहिया भेल हम अहाँके अ, ओ साल सेहो कहब एकटा आओर जानकारी देबऽ चाहब जे गम्भीर गम्भीषणा पश्चात अ, एक समयमे हम ई सिद्ध कयने छलहुँ जे मैथिलीक एक गोट आन वैयाकरणिक अवयव जकरा पूर्वकालिक क्रिया कहै छियै अ, अ, ताहि मानें अभिलेखीय पाठ सभक साक्ष्य बलें मैथिलीक लिखित साहित्यमे एकर पहिल प्रयोग कहूँ या कहु रूपें, अखनका कें या के रूपें नहि, चौदह सय छओ ईस्वीमे भेल छल से सिद्ध होइए। तहिना अखन जे वर्तमानमे अछि या छल या जे किछु अछि तकर की रूप छल आ तकर पाठगत विमर्शक आधार पर कालगत निर्धारण बीच बीच में अपना सब करैत जायब आ, कुल मिला कऽ कहल जाओ अठारह सौ एकानबे ईस्वी से लऽ कऽ दुई हज दू दू हजार अठारह धरि अर्थात एक सौ सत्ताईस वर्ष मध्य जर्मनी भारत ओ नेपालक अध्येता अनुसंधाता द्वारा संपादित प्रकाशित एक गोटे और जापानक विद्वान छथि लेकिन हुनक कृतिके हम एहिमे संलग्न नहि केलहुँ हेँ सात गोट नाट्य आ पाँच गोट गीत साहित्य कुल बारह गोट प्रतिनिधि मध्य मैथिली साहित्य कृतिक छनि आधार ग्रंथ रूपें एहि लेखक लेल स्वीकृत कयल गेल अछि जे एहिठाम अछि हम नहि एखन सब पढ़ब किएक तऽ ओ बादमे ओकर चर्चा हैत पाँच सातटा नाटक आ पाँचटा गीत काव्य All right. आब कनेक काल अम, वैयाकरणिक व्या- व्याकरण दे किछु कहि दी जे मैथिली व्याकरण आधुनिक मैथिली व्याकरणमे अम, जे जे भेटैया इंग्लिश बी के प्रतिरूप कहियौ एहि भाषामे से वर्तमान कालमे अछि जे तृतीय पुरुष अनादरार्थी अछि आ छओ रूप अन्यत्र भेटैया भूतकालमे सभके बुझल अछि छल तैँ छ अछि आ रह सेहो भेटैए भविष्यत कालमे रह अछि आ हो सेहो भेटैए ई कनेक टेक्निकल बात भेल लेकिन हम चाहब जे एकटा आओर सहायक क्रिया जे थिक अछि जकरा गोविन्द बाबू शायद पित्त लहरि गेलनि हुनका एकरा कहलखिन हँ विकलाङ्ग सहायक क्रिया थिक सहायक क्रिया रहँ सेहो हम बहुत डिटेलमे एकर प्रयोग प्रयोग कतऽ भेलै की भेलै आदि बात सब कहब लेकिन कनेक टेक्निकल बात सहायक क्रियाके की रोल छै ग्रामरमे मैथिलीके व्याकरणमे से कनेक बहुत संक्षेपमे कहि दै छी तखन आगाँ बढ़ब ई सहायक क्रिया जे अइ जकरा अंग्रेजीमे हेल्पिंग भर्व कहै छियै आ मुख्य भर्व मेन भर्व दुनू रूपमे प्रयोग होइए ओके इंग्लिशोमे इएह बात छै ई सहायक क्रियाक रूपिंग मुख्य क्रिया संग तखनहि जुटैत अछि ध्यान देल जाउ जखन मुख्य क्रिया पक्ष अंग्रेजीमे जकर एस्पेक्ट कहै छियै ताहिसँ जुड़ल हुए ओहिना ई ई मूल क्रियामे नहि जुटत बीचमे पक्ष आबक चाही अहाँ अहाँ ओ देखबै बादमे या व्याकरणमे पढ़ब तऽ बुझि जेबै अर्थात कही तऽ सहायक क्रिया मुख्य क्रियाकेँ नियंत्रित करैत अछि गवर्न कऽ रहल अछि जैँ कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया संग रूपिंग जुटला पश्चातहि अबैत अछि स्वभावतः काल भाव अन्विति आ आदरार्थी आदि ई रूपिंग सब सेहो सहायक क्रिया संगे जुटैत अछि न तू मुख्य क्रिया संग से बुझल जाओ

हम कहै छी जँ बेसी जनबाक हुए तऽ हमर उपलब्ध नहि अइ एहिठाम जर्मनीसँ प्रकाशित जे हमर मैथिली ग्रामर अइ तकरा देखल जाउ इण्डियामे सेहो छापने छै आब हम टेक्स्टपर जा रहल छी जे हमरा हमर मूल उद्देश्य जे अइ सबसँ पहिने मध्यकालीन मैथिली नाट्यकृति जगत ज्योतिर्मल्लकृत मुदित कुबलायास्व नाटक जे सोलह सए अट्ठाइस ईस्वीमे लिखल गेल छल आ मुदित कुमलायास्व नाटक

प्राचीन बंगाला मैथिली नाटक शीर्षक अन्तर्गत नाइनटीन एटीमे प्रकाशित कयने छलाह आब की देखबामे अबैत अछि वेरी इंटरेस्टिंग चीज ई अइ जे सोझे जे कहबै संस्कृतसँ ई सहायक क्रिया आबि रहल अछि से बात नहि छै प्राकृतके रोल बेसी छै एतय द्रष्टव्य अछि जे एहि नाटकमे प्रयुक्त वर्तनीमे प्राकृत वर्तनीक सरणीपर अच्छाई च छ संयुक्त ध्यान देल जाओ अच्छाई सदृश ई ई- ई भेल प्राकृतक शब्द मैथिलीक सहायक क्रिया है अच्छा छिय आधा च आ छ छौँ सबमे संयुक्त बुझल जाओ ने जानलछ जाइ छौँ देखैत छी आदि रूप भेटैए जे वास्तव मे एकटा जर्मन विद्वान ग्रासमन छलाह हुनका नाम पर ई लॉ छनि ग्रासमैन्स लॉ ताहि रूप अनुसार जे दूटा जँ एस्पिरेटेड महाप्राण वाला ध्वनि आबि जाय तऽ एकटा अल्प प्राण भऽ जाइ छै तऽ तैँ ओ छओ जे एकटा अछि से चऽ भऽ जाइए आ बादमे एहिमे जे लिपि अछि से से देखा रहल अइ से हम कहलहुँ दोसर जानकारी ई अइ जे सोलह सए अट्ठाइस ईस्वी धरि एहि बातके ध्यान देल जाओ चाहै छी हम ई सेंटेंस पढ़िएके सुना दी कुल एक सए सत्ताइस वर्ष मध्य प्रकाशित ओ नेवारी लिपिमे लिखल मैथिली कृति सभक गवेषणात्मक विमर्श एवं साहित्यानुशीलनक बले ई कहल जा सकैत अछि जे ईस्वी सोलह सए अट्ठाइस धरि नेपाल मण्डलमे व्यवहृत मध्य मैथिलीक आख्यात विचारमे आधुनिक मैथिलीक जटिल आदरार्थी रूपिंग सभक सन्निवेश नहि भेल सन अवस्था विद्यमान अछि। ऑनरिफिसिटी ताबत नहि आयल अइ। सोरह सय अट्ठाइस ईस्वी धरि एहि भाषा मे, विद्यापति काल मे तँ नहियें अछि से बुझल अइ अपने केँ, सोरह सय अट्ठाइस धरि ई नहि अछि। एहिठाम हमरा लग किछु उदाहरण सभ अइ। बहुत कम हम पढ़ऽ चाहब, समय लागि जायत। एकटा उदाहरण दै छी। हे प्रिये महाराजाक आज्ञा भेल अच्छ। जे आजऽ हमरा भगवतीक महोत्सव थीक। दोसर सुना दै छी। प्रिये इहाँएँ एतए रहू हमें सभा जाइ छौ। देख लियौ अखनका जे जाइ छी छी से जाइ छौ आ ओ वास्तवमे औँ छियै जे एहिमे आबि रहल अइ। मोएँ। ने दोसर हम कुलगुरु तुम्बुरुंग संग तपस्या करे जाइ छौं। यों के ऊपर में ओकार ई पूर्ण हमर कहब ई अइ जे वास्तव में ओ योंए छै आ ध्वनि परिवर्तन भऽ कऽ ओ ओ भेलै, नासिके के लोप भऽ गेलैए। बहुत संक्षेप में आगाँ बढ़ै छी। आब अबै छी हरगौरी विवाह नाटक जे सब केओ नाम सुनने छी लेकिन अइ ढंग सँ केओ देखने नै छी। आ, ई अपने के एक वर्ष पाछाँ 1629 में पब्लिश भेल आ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के मैनस्क्रिप्ट है ई जे रामदेव झा लहरिया सराय दरभंगा से मिथिला रिसर्च सोसाइटी से पब्लिश कयलनि आ, आश्चर्यक बात अछि जे एके सालक बाद संयुक्त जे सहायक क्रिया रूप छल च छ से नहि भेटैए एहिमे सरलीकृत अछ भेटैए छाछ भेटैए ओके से हम जानकारी देलहुँ आ दोसर इंटरेस्टिंग बात ई अइ जे पहिल बेर पहिल बेर मध्यकालीन साहित्यमे आदरार्थी सहायक क्रिया रूप छथि ओ छियथि यही हर गौरीय विवाह नाटकमे दृष्टिगत होइत अछि से हम अपने लोकनिके जानकारी देल आ आ जे जे जे क्यो मध्य मध्य मैथिलीक या समग्र मैथिलीक आख्यात विचारक अध्येता अनुसन्धानता छथि या मैथिली भाषाक इतिहासकार छथि ओ भाषा वैज्ञानिक लोकनिके लेल ई बहुत इम्पोर्टेन्ट जानकारी भऽ सकैए एकाधटा उदाहरण कहै छी किछु नगर बरना मोइ करै छौँ

तऽ ता एहि नाटकमे सेहो अहाँके थिक बेसी भेटैए छथि भेटैए आब आदरार्थी सब आबि गेला ई सोलह सए एकावन ईस्वीके कृति अइ एहिठाम देर टू मेनी फ्लाइज हियर की बात अइ यौ सेंटेंस एकाटा कहै छै हम थिक जे दर्जी थिक मोर राजा जे हरिचंद से उद्धार करैके जाइ छी ओके दैट वाज एहने मैथिली छल तहिया

सामने रखियो ओके आब अबैया बेटा पहिने कहितहुँ ने बेकारमे सफर कयलहुँ ओके 1972मे लेखनाथ मिश्र अम, ए- एकर प्रकाशन कयने छथि अम, आब कहऽ नहि चाहै छी लेकिन एकटा जर्मन विद्वानके कहब छनि जे हमर बहुत श्रद्धेय छथि लेखनाथ मिश्र। नेवारी पाठक देवनागरी लिप्यन्तरणमे अनेकहु गम्भीर प्रकृतिक पाठ अशुद्धि कयने छथि से जर्मन विद्वान कहैत छथि। ओ कहैत छथि तँ अपने लोकनिकेँ मानए पड़त। ओ बिना बुझने नहि बजैत छथि ओ सभ। लेकिन जे टेक्स्ट आयल अइ तइमे पाण्डुलिपि नहि अइ तेँ ओ जे कहलनि सएह ब्रह्मवाक्य। ओकरे बहुत कम उदाहरण हम दैत छी। एकर विशेषता ई अइ जे छओ जे छल पहिने छओ ओ से एहिमे भऽ जाइए छओ व आ हलन छओ उच्चारण वएह अछि लिपि मात्रे फड़ल अछि छओ व हलन छओ से एक एहि नाटकमे देखयमे आबि रहल अइ आ आ दोसर एकटा जे मध्य आदरार्थी फॉर्म छहु या छह से एहिमे भेटैए प्रेमवती कहै छथिन हमहूँ किछु विज्ञप्ति करै छहु ओके ओकर लेवल देखाइ छै आदि आब कतय जाइ छह ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम जे मध्य आदरार्थी आबि रहल अइ पहिने नहि आयल छह

एकाधटा उदाहरण मात्र प्रद्युम्न हमहूँ विनती करै छौँ जे पहिलका छल करै छौँ ठीक कहू मगै छिय आदि आदि आबि रहल अइ रह सेहो एहिमे तोहे जल भीतर गए रहू ई क्रिया रह क्रिया एखन सहायक क्रिया प्रयोग भेल बादक नाटक अइ भूपतिन्द्र मल्लक परशुरामोपाख्यान आब हम बेसी नहि कहब एकर प्रकाशन हम कयने छी ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी इलेवनमे काठमाण्डूसँ पाठ मूल पाठ सहित एहिमे आदरार्थी भेटैए थिकथि थिक हो आदि आदि बहुत उदाहरण अइ जे प्रकाशित हेतै तहन अपने सब देख लेल जेतै हे सुमत जे तोर दे कहल छल से प्रमाण कहै छियै छी आ ए ओके लिखल अइ छठिके बहुत उदाहरण अइ हम बेसी बात नहि कहब भूपतिन्द्र मल्लक विद्या विलाप नाटक आगाँ बैसल छथि हमरा हमर अपन प्रति कतहु मिसप्लेस्ड भऽ गेल छल भीमनाथ जी अपन पुत्रक साहाय्यसँ लाइब्रेरीमे ओकर फोटो कॉपी नहि की कहै छै पी डी एफ बना कऽ पठौलनि हमरा लेल आनन्दक गप्प जे ओहि पी डी एफ मे हुनकर नाम सहित पहिनका जे छलै से सहित आयल अछि तैँ भीमनाथ झा के नाम हम देखैत रहै छी ओहिमे हिनकर सिग्नेचर केहन छलनि से हम देखैत रहै छी एकर विशेषता ई छै जे ई ऑपरा जकाँ ई गीत नाट्य एहिमे प्रोज नहि छै आ आ किछु जयकान्त मिश्रके क्रेडिट लेबाक चाही लेकिन नहि लेने छथि समिति छै एकर प्रकाशक

ताहि कालक जे छथि च छ संयुक्त तोर पर आदि आदि होई अच्छ ई फेर जाकऽ सत्रह से बीस मे आयल है आब हम गीत पर जायब ओहि पारक विद्वान सब बहुत काज कयने छथि जगत ज्योतिर्मल्लक गीत पंचाशिकाक प्रकाशन दुर्गानाथ झा श्रीष कयने छथि जे हमरा रमणजी आगाँ बैसल छथि हुनका कृपासँ हमरा उपलब्ध बहुत पहिने भेल अछि एखन हम चर्चा कऽ रहल छी वेरी इंटरेस्टिंग चूँकि ई गीत छै तऽ एहिमे तऽ राइम मिला कऽ चलय पड़ै छै तैँ बेसी नहि भेटत लेकिन तथापि सभ भर्वसँ भेटैए थिक छल भेल बेसी भेटैए ओ गीतके लेल भेल मिलबय पड़ै छै तहिना जगत प्रकाश मल्लक नानार्थ देव देवी गीत संग्रह एकटा जे जनकपुरक सुन्दर झा शास्त्री एकर एडिट कयने छथि फूल पात नामक एकटा पत्रिकामे ई छपल अछि कृति अछि छपल कृति लिखल अछि सिक्सटीन सिक्सटी वनके लेकिन ई छपल अछि अहाँके लेट मी सी 1972 में जाकर अहू में भेल रहा अच थिकी आदि भेटैया तकर बाद गीत पंचक एकटा कृत छै जगत प्रकाश मल्ल के जकर एडिशन हम केने छी ई दिल्ली से निकलल है कोनो खास बात नहीं अहू में भेल थिक रह बहु थिकी आदि भेटैया बहुत संक्षेप में आगाँ बढ़ै छी सिद्धि नरसिंह मल्लक गीत शैलेंद्र मोहन झा बहुत पहिने 1969 में ताहिमे कोनो इंटरेस्टिंग बात नहि अइ लेकिन अ, अछल भेटैए ई ध्यान दियौ छल जे अइ से पहिने अछल छल ओ अ के लोप भऽ कऽ अहाँके छल अछि आदि आदि अब एक गोटा और कृति है ई सबसे इंटरेस्टिंग है जे ई अभिलेख अ, अ, ई शिलालेख के आधार पर जयमंत मिश्र जे काठमांडू में संस्कृत के प्रोफेसर छलाह ओ अहाँके मैथिली अकादमी से छपने छथि नाइनटीन सेवेन्टी सेवनमे ताहिमे फेर अछि नॉर्मल संयुक्त रूप एकेटा भेटैए अच्छल नहि तऽ आओर सरलीकृत रूप भेटैए आब कनेक विमर्शपर जाइ हम बेसी समय नहि लेब किछु निष्कर्षवत किछु कहबासँ पूर्व एहि बातपर ध्यान दियौ सहायक क्रिया अछि वा छ तकर व्युत्पत्ति मादे मैथिली भाषा विज्ञानक शिखर पुरुष गोविन्द झाक सूझपूर्ण सम्मति आम पाठक जनक हितार्थ एहिठाम प्रस्तुत करय चाहैत छी। गोविन्द के गोविन्द झा के नाइनटीन सिक्सटी एट के किताब छनि मैथिलीक उद्गम ओ विकास जाहि मे ओ कहैत छथिन एहि सेंटेंस पर ध्यान दियौ अपने लोकनि कोटेशन अछि प्रसंगवश एतहि अच्छ धातुक उद्भव ओ रूपावलीक विवेचन सुविधाजनक होयत। ओना तँ अँटकर पंचे डेढ़ सय वाला विद्वान, हम ई पहिने फ्रेज नहि सुनने छलहुँ, ककरोसँ पूछऽ पड़ल जे एकर अर्थ की होइत छै। बहुत पहिने पूछि कऽ हम आब रखने छी। ओना तँ अँटकर पंचे डेढ़ सय वाला विद्वान, विद्वान लोकनि झट-पट अस्तिसँ अच्छ निकालि लैत छथि।

जाहि द हम ध्यानाकर्षण करब मैथिली की मुख्य सत्तार्थक धातु छ वा अच है हिंदी में लिखल किताब है प्राकृत और पाली में यह इसी अर्थ में अच्छ रूप में मिलता है हुनका ई नहीं कहल भेलनि जे हरगौरी विवाह में सेहो अच्छ रूप में भेटैया प्राकृत आ पाली के उदाहरण देलखिन लेकिन रामदेव झा के प्रकाशित कृति दिस ध्यान नहीं गेल छनि से हम चाहै छी जे कही जे अपना घर में जे वस्तु उपलब्ध है से पढ़ी

जे प्रारम्भमे संयुक्त वर्तनी भेटैए बादमे जा कऽ सरलीकृत भेटैए संक्षेपमे हम कहि रहल छी आदार्थी रूपिंग सब छथि छलाह छियथि थिकाह तिक्कति आदि भेटैए प्रथम पुरुषमे अहाँके अछि कहैत छी या छी च च संयुक्त या छी सेहो आदि द्वितीय पुरुष अनारार्थी जे अनादर अना द्वितीय पुरुष आदरार्थी मध्य आदरार्थी हम कहै छियै ओकरा ओना अनादरार्थी सेहो छह छह रह आदि तकर बाद हम एहिठाम फेर कनि ग्रामरमे गेल छी जखन हम अहाँ सभके ओतेक बोर नहि करब जँ प्रथम पुरुषकर्ता हुए आ द्वितीय पुरुष कर्म होइ तऽ क्रियामे की फरक पड़ै छै जे मैथिलीके विशेषता की अइ जे कर्म सेहो क्रियाके कंट्रोल करै छै जे आन भाषामे नहि होइ छै होइ छै कोनो कोनोमे किछु किछु अंशमे हिन्दियोमे होइए ओकर जेंडर कंट्रोल करै छै तऽ ई ई एकटा एकर छै से हम एहिठाम उदाहरण दऽ रहल छी जेना जेना एकेटा उदाहरण लिअ प्रथम पुरुष कर्ता आ द्वितीय पुरुष कर्म वर्तमान कालमे ह यूज होइए छ हमे किछु विज्ञप्ति करै छहु, देख लियौ। अँ, तथापि किछु मोए कहै छौ, ई आइ टेल यू बला सेन्टेन्स भेल, अहाँकेँ हम कहै छी, या तोरा कहै छिअह, अखनका जे मोडर्न रूप अइ से भेल, आदि आदि उदाहरण अइ। बहुत संक्षेपमे आब हम थिक क्रिया द किछु कहऽ चाहब। अँ। थिक सेहो एक गोट असार्वत्रिक डिफेक्टिव कहै छै अंग्रेजीमे आ गोविन्द बाबू तऽ कहि देलनि विकलाङ्ग सहायक क्रिया रूपे किएक स्पष्ट बात अइ जे ई एकटा भाषिकामे मात्र एकर बहुल प्रयोग होइत अइ जे ब्राह्मण भाषिका आ दोसर वर्तमान कालहिमे एकर प्रयोग होइए आन कोनो कालमे नहि सो दिस इज ए डिफेक्टिव ऑक्जिलरी भर विकलांग शायद सएह बुझि कऽ ओ कहने हेथिन एना हमरा जकाँ फरिछा कऽ नहि कहै छथि अपना किताबमे ओ लेकिन हम अहाँके कहि रहल छी आ दोसर की जे एकर भूतकालवला रूप या भविष्यकालवला रूप अनुपलब्ध अइ अस्वी स्वीकार्य नहि अइ मैथिली भाषामे जेना अहाँ अपने थिकल नहि कहि सकै छियै थिकब नहि कहि सकै छियै

उपलब्ध अइ आ तहिना हुनकहि कृत गीत पञ्चाशिकामे होइए सभसँ पहिने जे हम पेज नम्बर एहिठाम देने छी उदाहरण पहिने पढ़ि देलहुँ हेँ एकर आदार्थी रूप आदरार्थी रूप थिकथि थिका आदि मध्य मैथिलीमे आधुनिक मैथिलीमे सेहो भेटैए स्त्रीलिङ्ग रूप सेहो थिकी भेटैए जे अपने लोकनि एखनो यूज कऽ रहल छी जातीय वर्गीय पहिचान जकरा कहबै कास्ट आइडेंटिटी वा निजत्व कहियौ आइडेंटिटी प्रतिपादनार्थ अपन विभाषाकेँ विशिष्ट अंग्रेजीमे कहै छी हम सुपीरियर पृथक एक्सक्लूसिव आ मानक कहियौ या उच्च कहियौ स्टैंडर्ड या हाई जर्मन भाषामे जकरा कहै छै होख सिद्ध करबाक प्रयोजने मैथिली भाषाक ब्राह्मण भाषिका

कहिया अयलें आदि आदि। आ तहिना अहाँके कारक चिन्ह सेहो सीता कें, विद्यालय सं आदि आदि जे जे अंत नहि प्रयोग होइए। हम ब्राह्मण भाषिका त हम पहिने बहुत लिख चुकल छी नाइनटीन नाइनटी नाइन मे। हम चाहब जे अहाँ जिज्ञासा मे छपल हमर लेख पढू ओहि पार मधुबनी सं छपल छै ओ जिज्ञासा। दोसर, थिक सहायक क्रियाक जे बहुल प्रयोग भऽ रहल अइ, जकर कि व्युत्पत्ति अस्पष्ट अइ, अज्ञात अइ, आ एकर लिमिटेशन छै। थिक सहायक क्रियाक एक गोट समाजभाषिक प्रयोजन, सोशियोलिंग्विस्टिक फंक्शन, अतुल्य अछि। ध्यान दऽ कऽ सुनू। हमर विचार अइ, ब्राह्मण भाषिकामे थिक

ओ एफ टी ई एन सब केओ जनै छी तकरा ओ टी सहित उच्चारण करता ई देखाबऽके लेल जे हम अहाँसँ भिन्न छी सामान्यतया टी के उच्चारण नहि होइ छै ऑफन कहल जाइ छै लेकिन लंदन विश्वविद्यालयके प्रोफेसर ओकरा ऑफ्टेन कहता तऽ अपनाके विशेष वर्गक सिद्ध करबाक प्रयोजनार्थ एक प्रकारक वर्ग दम्भक स्नोबरी या हाई ब्राउनेसक प्रदर्शन करै छथि आइ एतबहि हम धन्यवाद दै छी जे हमरा विभा जी अवसर देलनि नमस्कार